Jiena nistenna li konna riżultat aħjar minn riżultat normali tal-elezzjonijiet ġenerali. Ovvjament kemm ikun aħjar se jiddependi kemm minn ħafna affarijiet. Mhm. Jiddependi mhux biss minn mill-attribwiti pożittivi tagħna, iżda wkoll ma tistax ma tgħidix jiddependi wkoll mill-attribwiti negattivi ta' ħaddieħor. Għax aħna nġibu l-voti mhux biss nies li jivvotaw lilna għax jixtiequ jivvotaw lilna, imma min jixtieq ma jivvotax lil ħaddieħor. U allura hija dik il-mix u dik il-mix eh, ovvjament tidher li li tkun teżisti dejjem biex inqantik allura element ta' protest vote, mhm. protest vote kontra s-sistema u anki protest vote kontra l-partiti l-oħra. Għandek xi ħadd li normalment jivvota lil Labour u jixtieq ma jivvotax il Labour ma ma jridx jivvota l-PN, and the other way around. Jiena nħobb niddeskrivi lili u lill-alternattiva bħala li nappoġġjaw il-proġett Ewropew imma b'mod kritiku. Aħna kritiċi ta' dak li jsir u dak li ma jsirx, ma ma jfissirx għax xi ħaġa qalet l-Unjoni Ewropea hija tajba, bil-fors. Ma jfissirx li xi ħaġa qalet l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun aħjar. Jiġri aħna nħarsu lejn dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea minn lenti kritika. L-istess wara kollu konna Malta. Fejn kelli l-opportunità li ngħid lill-gvern kemm xi ħaġa tajba Imma mbagħad tippretendix li ma ngħidx ukoll fejn jidher li huwa ħażin, ukoll għandna l-obbligu kif dejjem nagħmlu li fejn hemm suġġeriment nagħmluh. Ħafna mill-affarijiet mhux ħafna numru ta' affarijiet li wettaq il-gvern u Malta minn programm elettorali tagħna għadhom jekk jerġix l-gay marriage. Aħna biss ikkampanjajna fl-elezzjoni ġenerali fuq favur gay marriage, il-Labour ikkampanja kontra. Jekk hija l-ixra l-vot 16, aħna kampanjajna favoriha. Biex intik ġiex eżempji biss, u hemm kwantità ta' affarijiet oħra. Jgħamlu pjaċir. Għaliex eh, kif ngħidu, imitation is the greatest form of flattery, xejn. Aħna bħalissa maħniex fil-grupp parlamentari, ovvjament, Ewropa Paradox, u allura ma nistax ngħidlek x'wassal jekk hix inizjattiva tiegħu bħala membru parlamentari Ġermaniż Jew jekk hix inizjattiva tal-grupp, probabbiltà mhijiex inizjattiva tal-grupp. Ovvjament jiena jien ktibt fuq il-blog tiegħi eh, fuq l-inizjattiva ta' Sven Giegold, qed naħseb li qiegħed jesaġera, qed naħseb li qiegħed jesaġera. Eh, kieku jiena ma nifutax favorija, favorija, mhm. ma ma jfissirx li qed jgħid m'hemmx element qawwi ta' verità f'dak li qed jgħid. L-issue hija di, Gingold qiegħed jirreaġixxi għar-rapport Greco. U r-rapport Greco ma jgħidx affarijiet li aħna m'għandniex nitkellmu fuqhom. Mhm. Għax jekk taqbad ir-rapport Greco l-manifesti elettorali tagħna sib ħafna affarijiet li aħna għandna ngħidhom żmien twil. Jekk hemm pereżempju r-rapport Greco kif ktib fl-aħħar blog post tiegħi dak lura minn jitkellem u jitkaża li l-politiku għandu kontroll fuq il-ħruġ tal-warrants għall-intersection of communications, aħna dak il-manifestu l-kolori tagħna li aħna nistkellimna fuqha politikament dan pajjiż li m'għandux ikun il-politiku li joħroġ il-warrants għax kif jista' politiku Malti jagħti warrant lill-pulizija biex jinvestigaw għal xi ħaġa tal-membru tal-istaff tiegħu, biex ntik eżempju. Jekk għall-argument hemm suspett fuq Keith Campbell, kif jista' Joseph Muscat jawtorizzhom biex jitteppjaw? It does not make sense. Aħna jedna fil-manifest elettorali tagħna tal-2013 illi għandu jkun taħt is-sorveljanza tal-maġistrat tal-assa tal-poter ġudizzjar. Edna u kol aħna anki illi xu tas-separazzjoni tal-attemmin ġeneral minn dik il-forza prosecution qiegħda fil-manifest elettorali tagħna di. Aħna għandna iktar affarijiet ħadd għadu maħalhom. Aħna edna l-attemmin ġeneral m'għandux ikun iċ-ċermen tal-FIU. Jiġifieri, u mbagħad ovvjament hemm ħafna jidħol ħafna dettalji oħrajn. Mhm. Xi bejn il-Greco u rapport meta l-Kummissjoni Venezja hemm ħafna over. Hemm eh, jekk inhu il-fatt li l-istituzzjonijiet ma jagħmlux sew għax kollha jiddependu mill-politiċi għal ħatta tagħhom, hemm minna ngħidu aħna. Aħna tajna rimedju wkoll. Ovvjament aħna ma morniex aħna waħda mill-affarijiet li jedna, as way back anki għal-manifest tal-2013, eh, kien r-rol ikbar tal-Parlament biex jieħu il-poteri tal-membri tal-kabinet, tal-ħatriet. Aħna proposta li konna li konna għamilna kienet eh, speċifikament għall-autorità tal-ippjanar, fej konna tlabna li membri kollha tal-bord tal-autorità tal-ippjanar ikunu vetted in a public hearing. Aħna l-modell, il-modell li proponejna kien is-Senat Amerikan. Mhm. Fejn inti għandek il-mina minn ġej ħat appuntaħ bħala ċermen u tivvetjaħ fil-pubbliku. Aħna nemnu għalkemm mhux neċessarjament naqblu ma' kull min jaħatar anki b'dan il-proċess, imma il-fatt biss li jsir dan il-proċess, dawk li huma undesirables, mhm. they are weeded out automatically. U allura, mbagħad, anki għal min mhux aċċettabbli għal kollox, eh, ikun ħafna ħjar minn min. Minħabba ta' skrutinju pubbliku. Minħabba li sbidi skrutinju pubbliku, il-fatt biss li jsir, mhm. anke qabel ma preżentajt in-nies, il-fatt biss li inti taf li jkun skrutinat fil-pubbliku, inti toqgħod lura, u allura partiti mbagħad ma jibqgħux jinnominaw biss Jew primarjament nies li l-unika politika li għandhom hija l-bexxa tal-ħin. Mhm. Għal dik il-problema, il-partiti jimmeritaw fil-partiti kollha mhix tajbin. Qatt ma qed n-nies li jinħatru mhumiex tajbin, imma moħut l-unika politika li għandhom hija li jappoġġaw partiti jew ieħor. U bi skrutinju pubbliku dawn l-affarijiet jistgħu jansu. Sir biex niġu lura mistoqsija, eh, jiena fuq il-blog tiegħi għamilt il-kumment diġà. Qed isimmi qed eh, jiena kieku jiena qiegħed fil-Parlament Ewropew u nikkritika l-affarijiet li huma ħżiena, imma ovvjament tikkritika l-affarijiet b'mod responsabbli.